tichiri kuendera mberi nekupakurirana mavideos etechnology tiri kwamukoma jola saka nhasi tichange tichiradzana nzira dzekuunloka kana kuti kwatingati kuactivata masoftwares aya atinopanana kana kuti amune mazvidownloadera imimi then achikudza kuti anoda serial key anoda kuti uregist anoda kuti wat wat zvaangataure zvakasiyana siyana saka ndo nzira dzatitange tichiradzana nadzo muzuva ranhasi asi nhasi tichange tichiradzana nzira three dzekuunlocka masoftwares which is tichange tichiradzana nzira yekigen kune inonzi kigen ticharadzana nzira yemedicine kune inonzi medicine ticharadzana nzira yepatching e, ndonzira dzachange chichiradzana muzuva ranhasi kuti kana waona software rechida kupechwa unoziva sei kuti rida kupechwa uye unoripecha sei saka ngatitotangei kakuradzana kuti zvave zvakamira sei orit ah, nzira yada kutanga kuradzana ipapa pa inzira yemedicine tinoda kushandisa software redu iro recorodro video edit tikaivhura so e, ichatiudza zvainotiudza apapa yakanga yakandipa 30 days dzekuti ndiregister ndikadzi ignore hona izvo yave kunyora apa saka tida kuona kuti tinoihwina sei iyoyi ndoya tida kushandisira inonzi medicine saka apa tinoti okay then twataenda kufile manager kumafiles twatavhura kwairi chaiko chaiko kune folder racho rari recorel matiri kupinda umu bva wapinda mune medicine iyo ndo inonzi medicine unobva watongovhura iyoyi ndokanoikaka kaunobva watongovhura wobva watoti next next katopedza so ndo inonzi medicine ha medicine iyoyi iri very easy zototi papa tikatovhara torefresha zvedu haa kurefresha kana kusarefresha then to atadzokera kunodi kunorivhura software redu iro takaona kuti software redu rakutovhura iro ratorohwa nemedicine ratopiwa mushonga waro rakutovhurika ipapavo saka ndonzira iri easiest saka asi hazviriwo kuti masoftwares edu mazhinji ana kuti ese anouya achida ane medicine kune mamwe anotouya asina medicine even tikatarisa rekoreo apa ndikushandisa ultimate 2020 ndo ine medicine mukanotarisa 2019 kana 2016 hazvitorina mamedicine ratone zvakatosiyana siyana zvazvinounlokwa nazvo saka tinofanirwa kunge tichimaziva yese apa parakutoloda software redu rakutodi rakutogadzirira kutoti rishandiswe ratopera harichatombofa rakakubvunza futi zvemedicine unenge watoripedzera wakadai so ngeratinyatsorimirira ripedze zaro munyatsoona kuti zvinenge zvaita zvinhu zvatiri kutaura ndizvozvo chaizvo chaizvo ha ah, izvozvo ndoizvo hazvina kana basa izvo handitotoona kuti software redu ra ratoita zvakanaka iroro capture apa even tikatouya paediting a tiita kutotanga kutoedita ipapapa saura kuti software redu ratodi ratoita zvakanaka takutobva ipapo apo takutonopinda munzira yechi two e, nzira yatakupinda iyi ndo nzira yekigen tida kushandisa software redu rebigger soft software iri rinoshandiswa kuita zvekuconveta ivideo conveta haa rakapenga software roro saka handiti kuona zvarikutaura iri tongouya futi toenda kumafiles kwedu to ataenda kuchi kune folder racho chairo chairo kwatakari installera ndokwatinouya ikoko bigger soft touya mukati umu e, touya apapo twataona pariri twatariita run keygen yeduyo right tikuona yabuditsa izvo kana yabuditsa kanaka kwakutodzokera pariri apo kwakutoenda kwakudai so kwakunotora apapa unotora iyoyo iri pekutanga iyi akawanda kana kuti esayo esayo unongotora chero yaunoda saka ipapo unobva wati copy ubva uya ubva unoipesta apo wobva wanotora ako kasita ako ubva wakati copy ubva wakapesta ipapo zvatofamba hakusina chimwe chichatimisa ipapapo iri ratopera iri ani motoona trava ratovhura raakutoshanda futi saka ndo imwe nzira yesh t iyoyi yekushandisa keygen nerato redi software yedu kutoshanda ako akasitorina basa totokavhara zvedu ako kane katopedza basa ikaka haa ratobho harichambofa futi rakakunetsa ratopera iri taita kuda kutoti tione kuti tinodi tiende kutonodhila nerimwe racho rasara repatching iri wozi iri tatoripedzera iri hakusina we saka right e, ratada kupinda iro manje repatching re, re, iri kairi iri ri ndo rinogona kuita trick iri e, iri ri tida kushandisa software redu rinonzi asin soft e, ivideo converter futi aya toaya tatomapedzera asin soft yedu ndeiyi rapa eh? ndo yatida kushandisa inoshandisa inonzi patching iyoyo e, tikarivhura so chaona zvarinonyora ipapa paravhura ipapapa uchinge wangopedza uri install izvo zvekuti register purchase what what saka hauri rinotoda kuti udi kana uchida kushandisa method yepatching unotozvivhara zvese izvozvizvi zvese neiro ne software racho wotozvivhara zvese ya kwakaita kupopa kana basa wotorivhara futi iro riri wobva waenda futi kumafiles kwedu kuya kuya kumafiles ndokune nyaya yese ah ndaklika pasiripo kumafiles ndokune nyaya yese ikokoko ngatitangidzei tinyatsoenda kwazviri chaiko chaiko kuorigin kwazvakabva oya apa tovhura esinsoft esinsoft iro rapo topinda apa crack right patching yedu iri apa auipechere ipapo unotokopa zvese zviri mucrack imomo ubva watobuda imomomo kana uchinge wazvikopa right wobva wauya kune software yedu wobva waita clicker one wobva waita right click wobva waita open file location tikuona tasvitswa kwariri chaiko chaiko kunoku e, kumaprograms kunoku ndokwariri saka iwewo ndokwaunonopesta zvinhu zvako zvawakopa uko ubva wati replace sometimes inogona kusakudza kuti replace kana zvairi kutaura apa inobva yangokopa ka one kuona zvakopa zvapedza ubva wavhurako kakanzi pech ako ndokwaubva wachiti chi pech yakutopecha so e, iri kuti pane zvimwe zvakamboiswa zvakadaro sometimes kana usina kumbozviisa haimbodaro saka patotoona kuti yapedza kupecha saka software redu rato redi kuti rishandiswe futi semamwaya ratopedzerwa gira achimborivhura achimboona kuti shuwa here yatiri kutaura iyi kana kuti tiri kungorotomoka asi haa hakuna zvimwe zvingatidzivisa kudi kushandisa software redu iro rino nekuti ratopedza iro hatichataure zina basa e, ratopedzerwa software redu saka ndonzira imwe yatinoshandisa kudi kudhila nayo nemasoftwares iyoyi e, eh, tiri kuona masoftwares aya tatopedza kushanda nawo uye abvuma kushandika nawo zvakanaka saka thanks guys for watching toonana panext video ratei chiradzana zvakawanda futi pamusoro petechnology